Hemmäňize salam dostlar, gowy mendeleriň janyňyz sagmy? Bu günki wideoda size obnowleniýa nädip ýüklemeli, obnowleniýany ýüklän bolsaňyz 90 fps nädip açmaly, emulatorda şony görkezjek we ondan soň 1-2 maç atdyk, ony görkezmekçi. Tak. Game loop açýaňyz oglanlar. Game loop açdyňyz, game loop obnowit etdiňiz gelen. Şu taýda birinji versiýa diýip dur, versiýasy. Tak, oýna diýeli. Game loop obnowit etdiňiz, ýöne şu ýerde gör 60 FPS diýip durandyr. Oýna diýeli, han gelsin han. Da nastroýkasyna göreli, aýar diýe. Garan, öňki zatlar, motor öňki. Hemmesi öňki zatlar gördüňizmi olar? Gördüňizmi dostlar, hemmesi öňki zatlardyr. Tak. Şu sag tarapda FPS-imizi görýändirsiňiz. Girsin. Tak. Şu taýda karoçe game loop-yň özünde şu taýda update diýip durýandyr sizde. Obnowleniýe eden bolsaňyz, etmeli öňüňize çykan bolsa-da karoçe. Ýa bolmasa güncelleme diýip durýar, obnowit diýip durýar. Tapawudy ýok. Şeýdip obnowit eden bolsaňyz ýalňyş edipsiňiz. Görkezmekçi häzir näme üçin Ýaňkellerde içerde dogsan fps ýakyp bolýan ýeri ýokdyr görşüňiz ýaly. Premoi nastroýka no no no no premoi nastroýka gideli aýarlar grafika göreňizda dogsan fps lik hiç zat ýok boldy oýundan çykdyk tak oýny ýapaly ýapyldy indi nastroýka

Karoçi näçe? 1,5 megabaýtda. Şu us täze ustanowka etmeňiz gereken game loop. Ýükleme aýarlary. Şu taýdan nirä ýüklemek isleýän bolsaňyz ýükläp bilersiňiz. We ustanowka bismillah bismillah diýip başladyk. Ustanowka edibersin oglanlar. Tak, başlat diýeli. Game loop ustanowka etdi. Indi häzir zatlaryny ýüklemeli diýe. Heh, ýüklenýär turbo. Ana. Daway daway. Ýüklesin. Game loop. Karoçi ustanowka etjek bolupdy. Kompýuteriňize. Ustanowka edersin. Bärde bu ýagdaý nähili bolýa? Hemme kimiň öz kompýuteriniň güýjüne görä. Tizligi, osy, busy, şusy. Indi ýaňkyny ustanowka edip boldy. Pomowim indi ýükle diýemi? Ýükleme basada. Nämeler? Aýarlar günjellenýär diýer. Ýüklemeli zatlar bar diýer.

Şuna ultra goýaly buna sekiz rama goýaly karoç sekizlik bärinem sekizlik bärde müň dokuz ýüz ýigrimi müň segsen dpi iki ýüz kyrk we iň iň iň asobinýeri oýunda mana oýuna gelýäňiz

Hop. Oýna. Bas, bas, bas, bas. Nasroýkalarymyz öňki durşy ýaly dumy? 90-da du. Mhm. Görşüňiz ýaly sağ tarapda FPS-imizi görkezendir. Bu arka tarapdakyny ýapyp bereli. Muny full ekran edeli. Menem biraz kösendim dostlar. Biraz kösendim. Biraz kynrak tapdym şoň üçin siz kösenmäň diýip Şu videony çekip otyryn häzir. Bolmasa premoi bir birinji videony zady goýup bilenda nähili edip bu näý oýnaldy içleri nähili ol bolşul ýöne siz kösenmäň diýip şu videony çekip otyryn. Umyt etýän hemmäňiz ýükläp bilersiňiz diýip oşipka zat çykmaz diýip karoçi nastroýka gireli sraz sesini öçüreli. Gördi segsen berendir görýän bolsaňyz dostlar. Ow, täze eran geldi. Düşündir keçe öňki öňki hilisi nähili, öňden şular ýalydyk täzesi bular ýalydy. Indi karoçe BRDM-ler zatlar bar diýip poligon ýaly edipdirler-de. Duruş şekli üýtgäpdir. Eglence parkynda başga zatlar bar diýe. Ow, bu tüpeň tüpeň krasawçik bum bum şiki şiki bum bum. Aýarlara gireli bu

Kontrolleri, nastroýkalary zatlary şapur şupur dogurlaly. Çök. Bärleri hemme kim özü başarýandyr dostlar. Nastroýkalary ýükledim. Tak dostlar hany geliň indi täze tüpeň M on on dördi barlap göreliň şu konter straýkdadam bardy meniň iň oňat görenler aružalarymdan biridi bärde nähili güýçlimi güýçli dälmi onsuzda ýedi oklydy heh bärdedem ýedi okly eken.

Karoçe. Garaň. Şu taýda warsaýylan diýip dur. Warsaýylana gorsaň goýsaňyz otuz berýär size. Minimalnyda karoçe hemme kime paloženi otuz otuz bolup berýär. Olam otuza goýan wagtyňyz size on bäş, ýigrimi, ýigrimi bäş şol töwerekleri alýaňyz. Düşündiňiz? Kyrga goýan wagtyňyz ýigrimi bäş, otuz, otuz bäş töweregi. Kyrk hiç bir haçan almaýaňyz. Altmyşa goýan wagtyňyzam maksimum kyrk bäş, elli töweregi alýaňyz. Ýöne, ýöne, dogsana goýan wagtyňyz fix altmyş, fix altmyş we altmyşdan beýigem berjek bolupdyr görýän bolsaňyz FPS-e üns berip görüň. Häzir indi eýlenje parkyna girip göreli. Nämeler bar, nämeler ýok. Barmy adamlar menden başga? Bardyr, bardyr.

Bäh! Näme diýýä, kullanym zaman diýýä, isabet otuz bäş, skor ýüz diýýä. Tak, on prosent kelleden atypdyryn, ýigrimi sekiz prosent boýundan atypdyryn, sentrden on, iň aşak köp atýa eken mana, pahyna ýakyn. Tak, indi. Gaty gowy, gaty gowy, gaty gowy, haladym. Okey, başla, refleksiýa eýitimi diýýä. Näme diýä, hedefleri indirmek üçin zaýaf olduklar bölgeden ur, her hedef iki iki saniýe daýanar diýä. Haa. Başlap göreli. Hop, ýatdyk. Hop.

Ah, atyp bilmepdim. 4% kellesini atypdyryn. Gowy, gowy. Tak, bäri şular ýalyk. Ikinjisini eli başla. Berlen süre içinde hedefle havat uçurtmagy hedefine Barla göre 4 san bomba var diye.

Tak, uzaklyk gowy. Kellesiniň ýanynda ýarly eken gara. Şunda şu aralykda 3 sekundda göbermeli diýdi. Şu näçe aralyk o? Düşman görüldi. 50 metre. Gaty gowy. Ştaýşlar ýalyk olanlar. Bu taýplar ýalyk. Tak.

Wah wah wah betinden edipdirler da indi göreňizmi öňňe adam çykan bolýa karoçe adamlary öldürmeli diýe ol diýe bul diýe üç diýeli. Nirden gitmeliw.

Hemen başla. Depende. Hop.

Böyle. Zaten görüşeceğim. It's match point. Berde Halloween yalı bir zat var. O ne demek ya? Ona gidip görele. Zombi demir var çıkalım haberde ne bitmedi ki. Hop. Eýtim saz. Ha, soň açylýar diýe, soň, soň. Zat gelen wagty açylýar diýe. Zombiler bilen atışyp bolýar. Aý, gaty gowy edipdirler ha. Let's go, let's go, let's go. Ýokary göterilýän bu.